Бөтен дөнья буенча һәр ел саен 100 мең тоннадан артык кофеин кулланыла. Бу исә 14 Эйфель манарасы авырлыгына тиң. Бу кофеинның күп өлеше кахва һәм чәй белән эчелә, Тик шулай ук чемердәвекле эчемлекләр, шоколад, кофеинлы стимуляторлар һәм кофеинсыз билгесе астындагы эчемлекләрдә дә бар ул. Кофеин күңел күтәренкелеген, игътибарлылыкны сакларга булыша, безне бәхетле итә һәм, хәтта йокыбыз туймаса да, көч-куәтебезне арттыра. Тик ул шулай ук кан басымын күтәрә, борчылу хисен барлыкка китерә. Бу дөньяда иң киң таралган наркотик булып санала. Димәк, ничек шулай безне йоклатмыйча тота ала икән ул? Үсемлекләрдә хасил булып, кофеин берничә функция үти. Зур дозаларда, мәсәлән, аерым төрләрнең яфракларында һәм орлыкларында ул бөҗәкләр өчен агулы. Ләкин нектарда булганча, кечкенә дозаларда куллану бөҗәкләргә кабат визит ясар өчен чәчәкләрне истә калдырырга ярдәм итәргә мөмкин ул. Кеше организмында кофеин үзәк нерв системасының стимуляторы буларак эшли. Организмдагы иң мөһим йоклата торган матдә аденозинның молекулаларын блоклап, безне йоклатмыйча тота ала ул. Безнең организм һәрвакыт энергия белән тәэмин ителүгә мохтаҗ. Һәм ул аны югары энергетик молекула АТФ таркалган вакытта ала. Әлеге процесс вакытында АТФ молекуласының нигезе булып торган аденозин аерылып чыга. Баш миенең нейроннары шушы молекулаларга яраклаштырылган рецепторлардан тора. Аденозин рецепторларга береккәч, биохимик реакцияләр чылбыры активлаша. Шул сәбәпле нейроннар сүлпәнләнә, баш миенә сигнал бирүче кирәкле молекулалар үсешен әкренәйтә. Икенче төрле әйткәндә, сезнең йокыгыз килә башлый.

Димәк, ул безне стимуллаштыра. Кофеин шулай ук уңай хисләргә дә этәрергә мөмкин. Кайбер нейроннарда аденозин рецепторлары башка молекула рецепторларына бәйләнгән. Аның исеме дофамин. Баш миендә дофаминның функцияләренең берсе ләззәт хисенә ярдәм итү. Аденозин шундый бер куш рецептор белән кушылганда, дофаминга үзенең уемына эләгү катлаулырак була. Шуңа күрә кәефне яхшырту эше тәртибе бозыла. Ә кофеин аденозин урынын алгач, башка тәэсир килеп чыга. Бу очракта дофамин уемга кереп китә ала. Кофеинның аденозин һәм дофамин рецепторларына йогынтысының дәвамлы өстенлеге исбатланган. Аның ярдәмендә Паркинсон, Альцгеймер һәм кайбер төр рак авыруларының үсеше түбәнәйгән. Кофеин шулай ук организмның май катламын яндыру мөмкинлеген дә арттыра икән. Кайбер спорт оешмалары фикеренчә, кофеин спортчыларга өстәмә көч бирә, һәм шуңа күрә бу матдәне куллануны чикләгәннәр. 1972 елдан 2004 елга кадәр ярышларда катнашу мөмкинлеген югалтмас өчен олимпиадада катнашучылар кандагы кофеинның күләмен күзәтеп торырга мәҗбүр булганнар. Кофеин гел уңай гына тәэсир итми, әлбәттә. Ул күңелне күтәрә, кәефне яхшырта ала. Ләкин шул ук вакытта йөрәк тибешен ешайтырга, кан басымын күтәрергә, бәдрәфкә йөрүне ешлаштырырга, йокысызлык, борчу хисен тудырырга мөмкин. Моннан тыш, ашамлыклар һәм эчемлекләрдә булган кофеинның организм эшчәнлегенә йогынты ясавын онытмаска кирәк. Баш мие кофеинны регуляр рәвештә кабул итүгә өйрәнергә мөмкин. Әгәр дә сезнең однотив рецепторларыгыз тулган булса, организм үзенә башканы тудырачак. Бу очракта организмда кофеин булуга карамастан, аденозин үзенең функциясен башкарачак, баш миенә энергиянең булмавы турында сигналлар бирәчәк. Шул сәбәпле, сезгә аденозив рецепторларны туктату максатыннан, Һәм күңел күтәренкелеге булдыру өчен кофеинны күбрәк кулланырга туры киләчәк. Тискәре йогынты ясавын уйлап кофеин куллануны ташласагыз, сез башта аның организмыгызга җитмәвен сизәчәксез. Үз чиратында аденозин баш авыртуы, арыганлык, төшенкелек хисләре тудырып, зур куәт белән эшли башлаячак. Ләкин берничә көннән артык аденозин рецепторлары юкка чыгачак һәм сезнең организмыгыз җайлашачак. Һәм инде сез бөтен дөньяга билгеле булган стимулятордан башка да үзегезне яхшы хис итәчәксез. Әлеге чыгарылыш Хәсәнова МВ җитәкчелегендә Түбән Каманың 6 урта мәктәбе укучылары тарафыннан тәрҗемә ителде. Монтаж Алина Галиәхмәтова, текстны тикшерде, укыды һәм тавышлыландырды Булат Шәймиев. Гыйлем берләшмәсе, 2018 ел. Безнең алдагы чыгарыштан карарга онытмагыз һәм әлбәттә безнең каналыбызга язылыгыз. Рәхмәт!